Dir Dammen an Dir Hären, Komrodinnen a Komroden, ech wëll emol fir d'éischt soen, datt meng Organisatioun, de Landesverband, schonn 1982 mat an der éischter Rei stoung, wéi et drëms goung, fir den Index ze verteidigen. En huet déi lescht Manipulatiounen 2006 bis 2009 och als inakzeptabel duergestallt a kann a seet och haut, datt déi nei Indexmanipulatioun, déi den nächsten Donneschden an der Chamber sollt gestëmmt ginn, Dat déi fir hien net akzeptabel ass an e begréisst och do, datt déi Gewerkschaftsfront hei vun deene 7 Organisatiounen zustane kommt ass, fir sech géint d'Ofschafung vum Index ze wieren, wou mer wëssen, datt all Manipulatioun, datt déi an déi Richtung geet, fir definitiv den Index ofzeschafen. An ewéi et ausgesäit, ass et jo esou, datt an dem nächsten Donneschdeg dann déi grouss Majoritéit, bis op zwee Parlamentarier, dann dës Manipulatioun stëmmt. An et muss ee sech dann och wierklech d'Fro stellen, an déi wäert ech am nächste Leitartikel vun eisem Signal stellen, Op wat fir enger Säit stinn dann elo d'Regierung an d'Parlamentarier? A bei de Par. A bei de Parlamentarier, do muss ee sech d'Fro stellen, Wëssen se nach, datt se Volleksvertrieder sinn oder sinn se zu renge Lobbyisten vum Patronat ginn? Eng Indextranche, Déi bedeiten nun emol zwee Komma fënnef Prozent, an déi gerechent gëtt op dem Loun oder op der Pensioun. Dat heescht, datt déi eng méi eng déck Tranche kréien, déi aner eng manner. Et muss een awer och wëssen, datt eng déck Tranche, datt déi och herno méi Steieren an d'Keess vun dem Stat erëmbréngt. A wann een dat alles kuckt, da kann ee soen, datt et praktesch fir de Stat, wat e muss, oder och déi parastaatlech Entreprisen, datt, wat se mussen an d'Indextranche investéieren, datt dat fir si praktesch en Nullgeschäft ass, doduerch datt se e groussen Deel iwwer d'Steieren, datt se e groussen Deel iwwer d'Steieren erëmkréien. A wann ee vun der Deckelung vum Index schwätzt, da muss een och soen, datt de Salaire minimum an d'Pensiounen, datt déi progresséieren an en Fonctioun vun der Entwécklung vum Salaire moyen, esou wéi och d'Chambre des salariat an d'Chambre des salariés an hirem Avis duerstellt. An et muss ee wëssen, an ech hunn dat och gesot, datt all Moduléierung vum Index, datt déi d'ëffentlech Finanze belaascht, well doduerch manner Steieren erakommen. Et muss een och wëssen, wann ee beispillsweis den Index géing op zweemol de Salaire social minimum, wann een dee géing deckelen, datt wierklech do géing d'Mëttelschicht, datt déi géing bei d'Lisette gelooss ginn, wierklech d'Mëttelschicht bei d'Lisette gelooss ginn, während deem déi aner, déi déck Paien, déck, wierklech déck Paien a Managerpositiounen verdéngen, datt déi wëssen, sech iwwer aner Weeër hir Täsche mat Geld ze fëllen a sech domat d'Inflatioun auszegläichen. Et ass hei, et ass och hei gesot ginn, datt doudsécher mer deen Inflatiounsausgläich doudsécher net kënnen iwwer de Wee vu Gehälterverhandlunge beim Stat oder och iwwer Kollektivverträg, datt mer déi kënne wettmaachen. Dann huet den Änder d'Fro gestallt, huet den Änder d'Fro gestallt vun der selektiver Sozialpolitik. Selektiv Sozialpolitik, wann een, wann en do freet, wat de sozial gestaffelte Waasserpräis, sozial, selektiv Sozialpolitik, da soen ech, De Waasserpräis däerf iwwerhaapt kee Präis vum Maart sinn. De Waasserpräis, dat ass e Grond, d'Waasser ass e Grondnahrungsmëttel. An dat muss, an dat muss jiddwerengem zu deem beschtméigleche Präis zur Verfügung gestallt ginn. A wann et heescht Zréckbezuele vun de Gesondheetskeess, besser Remboursementer vun de Gesondheetskeess, da musse mer ganz kloer soen, den Index, dee soll net mëssbraucht ginn, fir an dësem Fall Gesondheetspolitik ze maachen. Den Index soll net mëssbraucht ginn, fir Sozialpolitik ze maachen. A wann den Änder freet a seet, zu de selektive Moossnamen sollen och d'Bonge fir d'Schoulbicher Fir d'Schëllbiche sollen, géinge Bonge fir d'Schëllbiche gestallt ginn. Da muss een och do soen, et kann och keng Aarmutspolitik domat gemat ginn an och keng Politik, keng Schëllpolitik. A méi sozial Wunnengen, a méi sozial Wunnengen huet den Änder an senger Fro gestallt. Do soe mir, De Staat, d'Regierung, d'Parlament, déi mussen de Spekulatiounen mussen déi entgéint trieden a si mussen duerfir suergen, datt Wunnengen do sinn, onofhängeg vum Index, dee jiddweree bezuele kann, Bauplazen, déi bezuele ka sinn, Loyeren, déi bezuele ka sinn. Jo, Kameradinnen a Kameraden, dat gesot, wëll ech nach eng Kéier soen, datt déi Manipulatioun do, datt déi fir eis wierklech net akzeptabel ka sinn an datt mer eis mussen dogéint stemmen an datt mer de Politiker musse soen, datt se domat um falsche Wee sinn an datt se mat hirer Decisioun wierklech d'Vollek net vertrieden. Merci.